Yy mae'r tap di gwthio yn y bathroom dwi di riportio fo ar y fifteenth dwi me'wl nes i riportio fo rwng fifteenth a seventeenth o January a basically be' sy di digwydd ma' tap jyst di gwthio lawr yn yr bath oce a ma' nath o ddeud bo' na ddim neb di dod allan tan y twenty ninth so nes i ddeud bo' hynna braidd bo' hynna mergin ma' hwn yn emergency medda fi o dydi o ddim medda nhw fela so es i om ar y twentieth a ddes i nôl ar y twenty third a

Dim byd rili jyst deud yym dwi 'di bod yn gwitsiad a doedd nhw'm yn poeni am un byd jyst gadael fi fama gwitsiad heb yy basically efo carpad gwlyb dwi'n gorfod codi fo sychu fo dwi'n gorfod roid o lawr a maen nhw 'di gyrru llythyr fi wedyn yn deud a dim negligence nhw 'di o a nhw bai nhw oedd o achos nes i riportio ar y 15th. Gwylio iddyn nhw 'de, fel ma' nhw'n trin pobl, mae o'n afiach 'de, ffordd ma' nhw'n trin pobl e- e- efo tai a ballu. Yym, dwi 'di bod ar ffôn am fifteenth, a mae ŵan yn tweny, be' o, tweny sics di ŵan ia? Yy, dwi 'di ga'l llythyr gynno nhw ŵan yn deud nesh i yy plyg- yy plygio iddyn nhw dalu am carpad a ballu.

Mae'r ogla wedi bod yma tan wan. Mae'r ogla dal yma, ond oedd o ddim mor bad wan. Mae i fy Sean drws nesaf di reportio i adra a cwnsel bod o, oedd o bod yna rats neu beth di marw yn tu fo, bod o'r ogla mor ddrwg yma yma, oedd o'n mynd i tu fo, ac oedd o'n mynd drwy bathroom tu fo fyd, meddwl fo, i, mae bathroom fi fyna. Mae basically mae bathroom fi fan'na, mae bedroom fo drws nesa i bathroom fi, a oedd o'n deud bod ogla do dŵad i tŷ fo, so oedd o wedi fi yy riportio fi adra a felly bod yna ogla fech, ond o tŷ fi oedd o'n dod o. Y y coed ti gwbod, so dwi'm yn gwybod os 'di dŵr 'di mynd o dan y coed i gyd ŵan, dwi 'di gorfod tynnu'r yndl i gyd o car- a dan y carpad 'ma ŵan, A wedyn dwi wedi gorfod rhoi y carpet yn ôl, dwi wedi gorfod sychu fo, ges i machine sy'n sychu fo yma. Dwi mae brwd wedi bod yn aros yma pan mae'n dod o, o ail o waith am ten des. So ni wedi gorfod rhoi carpet yn ôl iddo fo hefyd, iddo fo gael os fo'n plant o. So dwi'n gorfod byw fel hyn wan, tan mae nhw'n, dwi'n cael gwybod beth sy'n digwydd os dwi'n mynd i dalu fi am carpedi yma a'r sofa felly, ti'n bo? Mae diolch yn deg, maen nhw'n ma nhw, ma nhw, ma nhw tritio bobl fatha um, rybys i fod yn onast fy chi, um, cos ti'n gwybod, bobl yn talu rent, de, a dyn nhw'n cael ei fatha um, chwarae teg, ti'n gwybod? Dyn nhw'n dod yma, dyn nhw'n poen i mi tai i mwy, maen nhw'n gadael i tai fynd, a wedyn mae bobl yn talu am bethau fatha carpeti, soffa, a maen ma nhw'n cael damage because o nhw. A dyn nhw'm yn boddhad, dyn nhw'm yn... Dwi'n gwneud be ti'n gael, di llythyr yn dweud, sori, dim bai ni, do, ond hynna ti'n gael gyda nhw. A dwi'n gweld hynna'n disgre, disgres, de. Mae hynna'n afiach, de. Ffordd maen nhw'n trin i tenant, mae'n afiach, de.